Chibai vek u le, vawiina kan zir ho tur chu A prayer for my daughter a ni. A prayer for my daughter hi in request na rei tawh bawk a, ka rawn ti thei hriam a. Amah erawh chu a pawm hi sei em avangin video pawh hi sei dawn a, a tawp thleng a in lo en theih ka beisei. Pawm ziak tu chu WBE cha a ni a, WBE cha hi Irish Poet, dramatist leh writer a ni a. A thuziah lar zual thenkhatah chuan The Wild Swans at Goal tih te, The Tower tih te an ni a. Tin, ani hi Abbey Theatre dinchhuaktu te zinga pakhat a ni. WB Yeats a kan sawi rual a, kan sawi hmaih loh tur chu Celtic Movement a ni a. Celtic Movement-ah khan nasa takin hma a la ve a ni. Thar khatna atanga tlarthumna inkarah chuan poet hianin a fanu hi thlipui leh ruahpui nasa takina a muhil a tih harh loh nan puana a puan a a khuh thu a rawn sawi a. Tlarthumna atanga tlar ruk naah chuanin an awmna chheh vel chu thli nasa tak leh ruahpui an thawh avanga a len bo mai a hlauh thu te a sawi a. Thar sarihna leh tlarriatna ah chuan chu thlipui leh ruahpui nasa tak avang chuan a rilru a hah thu te leh a tawngtai thu te a rawn sawi a ni. Tlar huana leh tlar sawmna ah chuan a fanu A fanu tana a tawngtai thu te a rawn sawi a, tin, a awmna tower chu thli in nasa taka a len thu a sawi bawk a ni. Thar sawm pakhatna leh sawm pahnihnaah chuan chu thli bawk chuanin leihlawn hnuai te leh thingkung te chu nasa taka a len thu a sawi a, tin, thar sawm pathumna leh sawm palihnaah chuan an hma hun tur a ngaihtuah thu leh a rilru hah thu a rawn sawi a. Tlar sawm pangana leh sawm parukna ah chuan hun lo la awm tur chu a nghahhlelh thu a rawn sawi a, tin lo la kal tur chu a lo lawm thu a sawi a ni. Kha kha chang khatna leh chang hnihna chu ni a, chang thumna tlar sawm pasarihna leh sawm pariatna leh sawm pakuana ah chuan a fanu chu hmeltha tak leh mawi tak a nih A beisei thu a rawn sawi a, amah erawh chu hmel tha lutuk midang te tibuai leh amah a chapo phahna tur ni loin, a mawi tawk chauh a a rawn that theih nan a rawn a duh thu a rawn sawi a, chang thumna tlar sawmhnihna leh hnih khatna leh hnihnihna ah chuan. Mi hmelthate chuan an hmelthatna chu thil pawimawh ber leh thil pawimawh awmchhun nia an ngaih avangin midang chunga an rilru te a that loh phah a an lo sual phah thin a nih thu a sawi a tlar sawmhnih pathumna leh hnih lihna ah chuan an lo chapo avang leh midang an ngaihtuah loh avangin an thiante an chan phah thu a rawn sawi a ni. Chang lina ah chuan tlar sawmhnih pangana leh hnihrukna ah te hian a rawn sawi a, Helene i hmeltha em em mai pawh khan Lalnu nih chu a ning a, a hmangaih Paris a lak atangin harsatna tam tak a tawh phah a. Tlar sawmhnih pasarihna leh hnihriatna ah chuan hmelthatna Lalnu Aphrodite pawh kha pa nei loin a rawn piang a, a duh duh a thlang thei a, a chhan chu a hmelthat em vang a ni. Amah erawh chu pasal atan kebai thir chher a thlang tih a rawn sawi a, chu chu tlar sawmhnih pakuahna kha a ni. Tlar sawm thumna leh thum khatna leh thum hnihna ah chuan heti hian a rawn sawi a. Chuvang chuan ke hmeltha tak tak te hian an hmelthatna hi thil ho lam mai mai ah an hmang a nih thu a rawn sawi a ni. Chang nganna, tlar sawmthum pathumna atanga thum ngana inkarah chuan heti hian a sawi a, Ka fanu chu nun dan mawi ka zirtir anga, thinlung hi a pek a pek a ni lo a, amaherawh chu thianphung hmelthatna a malsawmna dawng ve lo te tan chuanin rim taka thawh chhuah tur an ni tih ka hrilh ang. Tlar sawmthum parukna leh thum sarihna ah chuan Mi hmeltha tak mai, duhawm tak mai chuanin mi ze mawi tak, nun dan mawi tak a neih chuan miah pawh mi fingah a chantir thin a. Mipa tam tak hmangaihna zawnga vak vel thin te hi hmeichhe hmeltha tak ni kher loin hmeichhia Nun nung chang mawi em em hian a hip thin a ni, a ti a, chu chu tlar sawmthum parriatna leh sawmlina ah khan a ni. Stanza rukna, tlar sawmli pakhatna, ka tawngtaina ah chuanin a ni hi thingkung hlu tak mai, mi tam takina an hmuh phak loh leh an hmuh theih loh amaherawhchu hlutna nasa tak nei a nih theih nan ka tawngtai a. Mamli pahnihna leh Lily-na inkarah chuan ti hian a sawi a, Ka tawngtaina ah chuan ani hi sava mawi tak mai rimawi khawvelte nena ui lova a rawn thawh chhuah ang ni turin ka dil a. Her Somli pangana atanga li rukna ah chuan A thil duh zawng a um thin te chu duham vang ni loin intihhlim intihhlim nana a um thin lo ni zel sel a, a ti a. Tlar sawmli pariatna leh li sarihna leh li riatna ah chuan thingkung ang mai hian Lalpa hlim tak leh awm reng nghet turin duang duang ang che, a ti a. Sangsarihna tlar sawmli pakuana a atanga nga khatnaah chuan ka duhthlanna dik loh avangin ka thluak te ka ngaihtuahna te chu a te tawlh tawlh a, zau lam reng an pan lo, amaherawh chu tlar sawm nga pahnihna leh nga thumnaah chuan tihian a sawi a, amaherawhchu Sual zawng zawnga sual ber chu midangte huatna a khah hi a ni, a ti a. Sawmnga pali na changa nga rukna inkarah chuanin kan rilru laka ta hi thinrimna la bo thei ta ila, chutiang a nih chuan. Chutiang a nih chuan thingkunga sava fu pawh kha eng anga thlin a in chhem pawh ni se a tla ngai lo ang, a ti a. Mi tak hi sawi tum dang a nei deuh hlek a, chumi awmzia chu kan rilru a ta thinrimna Kan paih bau hianin buaina kan tawh thin te hi awlsam takin uh solve theih a ni a tin harsatna te hian min tibuai thin mahse kan rilru a fim a thinrimna tel lo a thil kan tih thin chuanin kan buaina te hi awlsam takin kan chawk fel thei a a tihna a ni mai. Hmang sarihna tar sam nga pasarihna leh nga riatna ah chuan. Huatna zawng zawnga pawi ber chu kan rilru a lo piang chhuak hi a ni a, chung chu ka fanu chuanin a theih pa tawpin. Pelh a tum tur a ni, a ti a, tlar sawmnga pakuana leh sawmruk pakhatna inkarah chuan tihan a rawn sawi a. Mahni ngaihdan nghet bur naia piang nula hmeltha tak hi ka la hmu ngai lo a, tin tlar sawmruk pahnihna Changa ruk lihna ah chuan ti hian a sawi a. Chutia ang hmeichhia chuanin a thatna zawng zawng chu utar thinrim upa tak nen a thleng a ni tiin a sawi a ni. Chang riatna tlar sawm ruk panga na changa ruk sarihna ah chuan. Chung zawng zawng ngaihtuah chung leh thinrimna te la kiangin mihring thlarau leh rilru chu a lo thianghlim ta em em a. Tichuan amah te chauha a awm pawn tawk a inti em em ta a, a ti a, tlar sawmruk pariatna leh rukuan ah chuan. Chu thlarau thianghlim tak mai chu amah leh mah intihlimin a ralmuang em em a, a duh duh in a in la kawi thei a ni. Tin, a duhthlanna chu Pathian duh dan tak a lo ni tih a zir chhuak bawk a, a ti a, tlar sawm sarihna Tanga sarih hnihna ah chuan ka fanu mi in hua che in harsatna chi hrang hrang tawk mal a hlim zel i tum thin tur a ni a ti a. Tlang sawmna tlar sawm sarih pathumna tanga sarih lina ka fanu chuan pasal a nei a nih chuan chu mi chuan in in pangai tak. Harsatna leh buaina ina an chim buai reng in ni lo a, a hruai haw theih hram ta beisei, a ti a. Tlar sawm sarih pangana chu sarih ruknaah chuan. Chutiang a nih loh a, khawlai mai maia an awm dawn chuanin midang aia tha intihna leh rilru chhiatna te chu an tawng dawn si a. Mahni, an mahnia a be tang a, mi pangai takah an chhuak lo ang. Sawm sarih, pasarihna leh sarihriatna, mi dangzahna te leh awmze pangai mumal taka khawsak te hian mawina leh thianghlimna an keng tel tlat thin a. Sawm, tlarsawm kua, sawm sarih pakua atanga sawmriatna Ceremony chu mi ze tha tak sawina a ni mai a, chuanin custom pawh chu thing finna thing lo to chhuak chu a ni a ti a ni. Tunah chuan word meaning kan lo en tawng a, hmasa berah chuan Gregory's Wood tih a ni a, Gregory's Wood chu ramhnuai hming a ni a. WBE cha hian thian Lady Gregory a nei a, chumi Lady Gregory i chenna chu Gregory's Estate tih a ni a, chumi piah lawka ram ngaw chu Gregory's Wood an ti mai ta a ni. A pahnihna ah chuan Bread on the Atlantic tihna a ni a, hemi awmzia chu Atlantic tuipui atanga rawn piang chhuak emaw rawn insiam chhuak tihna a ni. A pathumna ah chuan Elms tih a ni a, Elms chu thingkung chi khat, thehai kung kan tih te, apple kung kan tih te ang kha a ni deuh mai. Ti na ah chuan murderers innocence ti ni a, hemi awmzia chu eh thil dam diai amah erawh chu hlauh awm viau tho si kha a ni. A pangah na chuan looking glass ti ni a, hemi awmzia chu darthlalang tih na a ni. Paruk na ah chuan Rose out of the spray tih a ni a, hemi awmzia chu tuifawn atanga rawn piang tihna a ni a, heta WBE chana tuifawn atanga rawn piang a tih chu Greek pathian nu Aphrodite kha a ni. A pasarihnaah chuan Brandy Leggett Smith tih a ni a, hemi ina a sawi tum chu Hephaestus a nia, Aphrodite i pasal.

A definition-ah chuanin ih seki ang deuh atanga thlai te thei te eitur chi hrang hrang tawp loh a rawn chhuak a ni a. Mizo pawhin heti ang deuh hlek kan neih chu seki buh chhuak. Chuan a sawmnaah chuan flourishing hidden tree tih ni a, hemi awmzia chu mi ina an va hmuh theih kher ni lo a. rawn chhang duah hluah tihna a ni sawm pakhat naah chuan lorel lorel hi a tax ah khanin umm wbe che khan a mention ngun em em a thing chi khat a ni a chuanin he thing hian a a entir chu wisdom finna chuan sawm pahnih naah chuan dear lynette from the leaf tih a ni a hemi awmzia chu-- Sava kha thing atanga ti thla tihna a ni a, emaw len thla, emaw chhem thla. Chuan sawm pathumna a hnuhnung ber atan chuan Lynette tih kha a nia, Lynette chu sava chi khatte takte an ni a, a tlangpuiin a uk emaw a gray rawng an ni tlangpui thin a ni. Kha zawng kha word meaning chu ni deuh mai ta, tunah chuan theme kan en leh lawk ang. Pakhatnaah chuan storm, engvangin nge thlipui hi WBE chahhian a rawn ziah kan tih chuanin amah leh a fanu sahimna tibuai thei tur pawn lam thil a rawn sawina a ni ta a. A pahnihnaah chuan cradle hood a nia, hemi ina a entir chu innocence a fanu naupangte Rilru thiang hlim tak leh a la no sen zia rawn sawina a ni a, pathumnaah chuan Celtic Movement kha a ni ta a, Celtic Movement chu Irish ho ina an hnam zia rang an literature leh an tawng an rawn tih lar a harhtharna an changa an. An literature tana hma an rawn lak kha a ni deuh mai ta. Kha kha vawina kan tih theih deuh chu ni ta chuanin video te min lo en sak a in lo comment thin a ka lawm em em a in comment te pawh chhiar a nuam a chuan ih-- a tawi thei ang bera tih ka tum lutuk na lamah hianin ka lo sawi fiah lo deuh hlek thin bawk a khatiang anga hriatthiam harsa lai deuh te awm nih chuanin comment kha lo in thlahrung loh ula chu chu ka sawi duh deuh chu ni mai a chuanin ka video te min lo en sak a ka lawm em em a ni exam ah tha deuhin in ti dawn nia.